Pisalema ya makumembirhi mbirhi, Xikwembu xanga, Xikwembu xanga, u ndzi tshikele yini? Ndzi le ku konyeni, ndzi kombela ku pfuniwa. U yimela yini kule na mina xana? Xikwembu xanga, ndzi huwelela eka wena ninhlenkani, kambe a wu hlamuli. Ndzi huwelela nivusiku, kambe a ndzi kumi ku wisa. Hambiswiritano, wena u muhlawuleki, loyi Vaisrayele va dzunisaka vuhosi bya yena. Vatatana wa hina a va ku tshemba, u va kutsurile, hikuva a va tshemba wena ntsena. Va huwelerile eka wena, kutani u va kutsula. A va khomiwanga hi tingana, hikuva a va tshemba wena. Kambe mina a ndzi munhu wa nchumu, ndzo va xivungu. Vanhu va ndzi monya, va ndzi langutela hansi. Hinkwavo lava ndzi vonaka va ndzi hlekula, va minyula, va hlakahla tinhloko va ku, Wena u ri u tshembile hosi Xikwembu, loko hakunene xi ku tsakela, a xi ku ponise, xi ku kutsula. Hi wena u ndzi humeseke ekhwirini ra manana, u ndzi hlayisa exifuveni xa yena, ku sukela siku leri ndzi nga velekiwa ha rona, Ndzi nyiketiwile eka wena, u vile xikwembu-xanga ku sukela evuhlangeni bya mina. Khombo ri le kusuhi, hikokwalaho u nga vi kule na mina, hikuva ku hava un'wana loyi a nga ndzi pfunaka. Valala lava va ndzi rhendzeleke va tele, va kota tinkuzi letikulu to chavisa ta le Baxani, va pfula milomo ya vona ku kota tinghala leti bongaka. leti lavaka ku ndzi andzulela. Matimba ya mina ma hela ku kota mati lama halatiweke, marhambu ya mina hinkwawo ma gudlagudla. Ni mbilu ya mina yi fana ni mafurha lama n'okisiwaka endzilweni. Nkolo wa mina wu omile ku kota xirhengele, ririmi ri namarhela emalakeni. We hosi, u ndzi tsongahatile ku yisa eku feni. Ntshungu wa lavo homboloka wu ndzi rhendzele ku kota timbyana, Wu ndzi handzulele milenge ni mavoko. Ndzi ondzile, ndzi lo sala timbambu ntsena. Valala va ndzi languta hi ku ndzi honokela, va avelana swimbalo swa mina hi ku hoxa vuhlolotwana. We hosi, u nga yimi kule na mina, hatlisa u ta ndzi lamulela, wena u ndzi nyikaka matimba. Ndzi ponise enyimpini leyi, u kutsula vutomi bya mina emilon'weni ya timbyana leti. Ndzi ponise eminoleni ya tinghala loko ndzi ri etimhondzweni ta tinyarhi ndzi lamulele, ndzi ta tivisa vamakwerhu leswaku hi wena mhani ndzi ta ku dzunisa exikarhi ka ntshungu ndzi ku, N'wina lava chavaka hosi Xikwembu xi dzuniseni, xi tlangeleni, n'wina hinkwenu va ka Yakobo. mi xi komba xichavo, n'wina hinkwenu Vaisrayele. Hikuva a xi solanga loyi a nga hlomulweni kumbe ku n'wi honisa, a xi n'wi fularhelanga, kambe xi n'wi yingise loko a huwelela eka xona. Hi wena u ndzi nyikaka matimba ya ku ku dzunisa exikarhi ka ntshungu lowukulu. Emahlweni ka lava va ku chavaka ndzi ta ku humesela magandzelo lawa ndzi nga tiboha ku ma humesa. Swisiwana swi ta dya swi xurha, lava ku chavaka va ta ku dzunisa, we hosi, va engeteriwa masiku ya ku hanya. Vanhu vo huma ematikweni hinkwawo va ta tsundzuka hosi Xikwembu, va ta eka xona. Vanhu va tixaka hinkwawo va ta xi khinsamela. Vuhosi bya Xikwembu i bya xona, hi xona xi fumaka vanhu hinkwavo. Vanhu hinkwavo va misava lava tikurisaka va ta tsongahatiwa emahlweni ka N'winyi wa hinkwaswo. Hinkwavo lava faka va ta n'wi khinsamela, va nga lava hlulekeke ku hlayisa vutomi bya vona. Vatukulu va vona va ta n'wi tirhela, vanhu va minkarhi leyi taka va ta byeriwa ta yena. Lava nga si velekiwaka va ta tivisiwa leswaku hi yena la kutsuleke Vaisrayele.